nditose achiedza
asi kurara kumba ndiri kufarira so
andiri kuudzaka ndiri kufarira chiedza ndiri kuudzaka ndiri kufarira
sezuva apa rondi ndikuta kupfenyerwa newe so
thank you but watanga ndiri kuudzaka ndiri kuudza ndiri kuudza Ndiri kumba uku nechidhomodzwa so. like you say like like mirandu kuudze ka manwiyo ako so ndichingoti manwiyo manwiyo manwiyo bari
manwiyo ndochii unika kuzara so kana kuti dhomota takarara padini ndikurara ndikurara kurara padini kumazuva ndingokufunga so
ngoni

sevanhu vatoitisana ka vakandidai dai ndakahangaiwaka ngoni ombonipiwa wakahangaiwa like no
i think we are moving too fast i might really like you but it's a no mm. alaba soke ndakutonge ndakumhanyisa but anyway nhasi ka mhm. handivhure musika ndotokutsanyira nhasi yai okay
uri chiedza ka
sezuva asi but anyway ndakutoita zvilepi vangu ndakumbonoonawo tingarasiya time time bye
Jay. Queen. Ah, dara dara. Ah, every day Maxine, every day Maxine, unotofunga ndakufa noenda kwana Dylan. Every day unorira uchindirotera chii? Hamba na. Eh, hauna basa.
Ndapa off mfana. Pa off chiko musika tu waisa momzi pa musika wakuti wapa off. Wapa off yo waisa musika pa momzi kana momzi wakuti wapa off. Wafambire kuno kuwa ti. Ada mfana wangu wakaita ndozi. Ah. Kuba mu ukuze mani ngini mudeso. Vinda manga chi. Ndisauri ah, ndaita losi. Ndara. Anga wani no kandira 3 mazai. Ah, losi. Pazuwa. Mm. Saka losi ndei. Ah, Anga dziri mi 5 mfana. But anyway izonyanda fambira mwana. Wafambire tara nyaya kushu. Ndati mfana wangu kana.

Ah, nhasi shoko ranga richifamba shuwa here maisa Ah, nhasi maribata handidi Ah, nhasi mamuchifamba naro. aiwa atukudza mwari Ah, tinongotenda mwari kuti nhasi chibatsirana tango- nevamwe vaungorongedze rongedze macheya Alright, alright. ndimboone magirls angu ukuko vanimirira

uye but hauna kubatika ya ndakazongoita busy but eh. ndapano wapano ndizvo bcause mhm. hmm, ipapa apo pawakangoya service one year mm. ndobva ndangokona vamai mufundisi straight away in the spiritual realm huh?
past sure mukutaura kuti makazviona pamweya zvinhu izvi straight away ngoti amatudza semunotadza kuzvinzwisisa kamunai muchida kutoudzwa nzi i like you handizi mukutaura kuti paservice yandakauya mamatooneswa kudhara pamweya kunonzodi ndofanoita mai mufundisi ya
infact usati watoenda ndatoratidzwa kuti kunakura
manje ndiri munhu wemunhu ka
daughter apasta aku ah, ha munhu wemunhu Eh, ndiri munhu wemunhu. Makanonoka pastor. ndofunga unofanira kutozomboita deliverance hakuna munhu wemunhu munongo Eh, ndinaye.
ungatoda kutonamatiro wakutoniita deliverance at least ukwanise kuona Pastor makanonoka ende zvamuri kutaura hazvisi kumeka sense. unotidii kuti wafana tinorembedza mabhurugu edu Ndiye wandiri kuda iye.
my daughter ukutoda deliverance yachaiyo Pastor zvamuri kutaura handisi kuererana nazvo. eh, makanonoka and nditori nemukoma wangu mukomana wako haana basa and inzwa isusu tisu tinoona mumweya handiti iwe akamboona mumweya here mumweya menyu mambo kutaura umo mm. haa ah, zvandityisa ndiri kufanira kuenda i think pane munhu andimirira
zvakakuomera my daughter ah, ah no ah. totoana tinorembedza mabhurugwa twakomana ndonyi ndotoungada wose amuna nevision pastor

haa mfana wangu ndati ndapiwa panonaka nhasi panonaka wavhura hombe dzipi kumda ah mfana wangu time yandakusiya kaya ndazobaya nemwana mfana time dzandakupa hembe dzipi eh ndazobaya pane mwana nhasi haa ah, ndazongomuza kuti haa ah, iwe shaa nhasi magitsi akakwira nhasi chimbonipiwo panonaka Ah, mdara Eh. samudza kuti ma- matofambira nyaya dzemwana Ah, nhasi ndamu andipo nda- ndangoitawo nhasi kahwani. Mm, mfana wangu pane nyaya dzapasta dziri kutaura mfana Haku pastor wapi kwa ndoaziye pastor mutaure. pane nyaya dzapasta pasta vari kunzi vari kudya mwana wako wewe wapfekera Ah, mbona wanga andikune tsume kuti tovana switi norerwa mplazi ndazongorera munenge ri. mdara sita zvemafanisi mdara Eh. wapfeke here Andopfeke mdara yeye. Ah ndamudza kuti aendera kutorova direct. Ah mdara mdara ka. Dai mafambira nyaya dzepastor mdara.
Pastor ari kuita sei nemwana? Ati iwe unoti pastor ari kuita sei nemwana wako? Ah manje ini mfana wangu. Eh. Ndatozvimba ipo papo. Sawa waderese.
Ah ndatika ndonomubvunza mwana.
Ah, wangu ndakunzi audzwe nyaya o oh, ngoni audzwe nyaya ngoni uri tsaga tsakatiti uri tsaga iwewe chii uda unobvunza mwana chii shamari ndanomubvunza chiitine mwana ka ndanga ndakutoplana kuti ka nditonomuintroduce kuna moms aintroduce chiko kuintroduce chiko namoms yakomarere yekubhadhira mwaneneuti pana pasta ka munguva dzakaaiwa ndisakatiti uri balance wewe ngoni nzwisisa mwana haabvunzwe tichamubata tega ndakuudza mudhara hazvinei neni izvozvo ndikunoudza ndinobvunza mwanando zvawakadhaanyway nhasi tikubaya kwamuzi nhasi tinovhura chete haa baya sha bhosi ndatokuudza kuti ndiri kunonhiri haa ndezvakushai ndakuita
tunorwa kucharudiridzira